di marriage feast. Jesus come talk to dem again for parable say, God kingdom be like when one king do marriage for im son. E send im servant go call di pipo wey dem invite come di party, but dem no gree come. Den e send oda servants say, Make una go tell di pipo wey I invite say, See! Di party go soon start.

beat dem anyhow, and kill some of dem. Di king vex well-well kon send im sojas make dem go kill di pipo wey kill im savants and make dem burn evritin for dia town. Den, e kon tell im savants, Di marriage don start. Di pipo wey I invite before nor bi di pipo wey suppose kom. So make una go di streets invite everybody wey una see come the party. So the servants go the streets, come gather all the people wey dem see, both bad and good, come the marriage, and the hall come full. Wen di king see di pipo wey come di party, e kon see one man wey nor wear marriage clot. So di king ask am, My friend, how you take enter here wen you nor wear marriage clot? But di man nor fit answer am. Den di king tell im servants. Make una tie im hand and leg, throw am outside for darkness, where e go cry and grind im teeth. Na only few pipo God choose from di many wey e call, to pay tax give Caesar. Den di Pharisee pipo comot go plan. how dem go take catch Jesus with wetin he go talk. So dem come send their disciples with some people wey dey support Herod go meet Jesus say, Teacher, we know say you dey talk truth well well and you dey teach wetin God want. You no dey favour anybody because you no dey play wayo. Wetin you think? E good make we pay tax give Caesar? But Jesus know their wicked plan, so he come tell them, Una wey dey pretend, why una wan set trap for me? Make una show me the money wey una dey take pay tax. to dey bring the money come. Jesus ask dem, Which person face and name dem stamp put for the money? They answer, Na Caesar own. Jesus come tell dem, Then make una give Caesar wetin be Caesar own, and God wetin be God own. So, wen dem hear wetin e tok, dem come waka leave am. Marriage and resurrection. For di same day, di Sadducee pipo wey believe sey resurrection no dey come meet and ask Jesus, Teacher, Moses tok sey if man wey no get pikin die, im brother must marry im wife. so dat e go fit born pikin for im broda wey don die. You see, e get seven brodas wey dey stay here wit us. Di first one marry, later e con die. Since e nor get pikin, im broda con marry im wife. Di same tin happen to di second broda and di third one, go reach di number seven. At last, di woman con die too. Wen pipo wey don die go come back to life, which pesin wife di woman go be out of all di seven brodas wey marry am? Jesus ansa dem, Una dey make mistake, becos una nor know God word and im power. For resurrection day, pipo nor dey marry or give woman out for marriage, because dem go be like angel for heaven. Concerning whether person wey don die go come back to life, una never read wetin God tell una. God say, I be Abraham, Isaac, and Jacob God. I no be God for people wey don die, but I be God for people wey dey alive. When the people hear as Jesus dey talk, dem surprise for wetin e dey teach. The commandment wey big pass. When the Pharisee people hear say Jesus don make the Sadducee people quiet, they come gather. One of them wey be law teacher come ask Jesus one question to take try am. Teacher, which commandment big pass? Jesus answer, Make person love God with all in heart, with all in soul, and with all in mind. Na this be the first commandment and na im big pass. The second one be like the first one, make person love im neighbor as e love himself. Na these two commandments

Wetin una think about Christ wey be the Messiah? Which person pikin e be? Dem come answer, Na David pikin. Jesus ask dem again, Then how come David call am Oga God through God spirit when e say, The Oga Tell my Oga God say, Sit down for my right hand until I go put all your enemies under your leg. If David call am Oga God, then how e come take be David pikin? So nobody fit answer Jesus. And from that day go, nobody try to ask am question again. All of us for Barnabas Corner, they say we thank una for watching. abeg una go help us subscribe to the channel then now click that notification bell so that anytime we upload another new video on our phone go green green una una go help us like the video una help us share am with una friends and most important ah, make una tell us wetin una think for the comment section below may baba god bless all of us amen